Bînerên Ajansa Bedeng Dembaş, Niha em ê babetekî peya bikin ewa efsana Gilgamiş. Belkî geleka ji wa Gilgamiş bihîstiya. Ev Gilgamiş mîratê herêma Mezopotamyaya ji dema Someriyan re ya. Yanî em karin bêjin li cîhanê tev jî ne hema Somaliya tenê heta li cem meletê Sînî wana ye jî em Kurd jî behra me jî tê de heye wek çand û weka nivîsandeyên. Gelga me ji xwe navê îna li gor jêdera dibê Ger Gir Gamiş Gir Gamiş ji ber ku kesekî gir bû û mîna gamêşa bû hingî wilo mezin bû û bi hêza xwe

Navê bavê wî Lolo a û Lolo jî em zanin ku bavikî me yê Kurda ye û ji te xaliya Lo heta niha bêjin ji zilama re tê gotin û xitibê Lolo yanî zilamê zilama ye û lo xwert e. Navê Lolo û Lo li hevdu da hevdudanî dibê û wê watê didê. Wekî dî jî navê ciya wî na Nînsona ye. Ji xwe bêjin Nînson jî Ninson heta niha em dibêjin ku navê Nansî hena.

Somerya e padîşahekî gelekî xurt bû, bi hêz bû, kesî xwe li singa wî ne nedigirt. Vê hêza wî ya mixabin, vê hêza wî ya ku ku pêra ava bû çêbûyî henekî bitur kiribû, bitur kiribû û henekî stemkar jî kiribû. Yanî stemkariya wî çi bû? Mînak her şev bi qîzekê re raza û roja dî berda wê qîzê Vî rengê henî civak jî hatibû serê bêhvilê şomonên wa yanî kahinên yê herêmê yê yê orokê jî hatibûn bêhvilê kesî nikarîbû di rûyî de rawestê. Heta wa şomona geleh li cem xwedawend aroro kir. Û Xwedawend aroro jî nikarîbû derbekê yan tiştekî li gel Gamiş bixê û nikarîbû wî vî di van kiryarî wê stemkarî de rawestêne. Rawestêne li hêviya keys bazîkekê bûn, li hêviya rewşekê bûn ku bi ser wa de were karibin ku vî gel Gamêşî yan tune bikin yan wî biguhare. Dibê carekê cara nêçîrvanek nêçîrvanek jî hat gilhê xwe li cem gilgamiş kir. Çi gilê kir got go li devera bakurê Mozopotamya yanî li herêma çiyayê ristê cana hev ristê heta niha ew çiya heye Ciyekî çar hezar û şeş sed mitr bilind e, navdar e, dikeve başûrê Kurdistanê de. Û şûa Behnam Ebû Sof jî dibe ew çiya heta îro di başûrê Kurdistanê de ye. Ew ew nêçîrvan tê gilê xwe dike, dibêje ez xwar diçime nêçîr ê, nav di hilal ser çema ser kehniya, dibê dibê tê gilê xwe li cem kê dike, tê li cem Gilgamiş dike, cem Gilgamiş dike. Dibê weke mîna

Jê re dibe meraq, dibe ez. Dibe ez xwazim ez vî kesî bibînim. Ew kes kî ye hêjan o? Ew kes Enkîdo ye. Belkî ew zanî ku lehengê efsanê Gelgameş e û Enkîdo ye. Ew kes Enkîdo ye. Enkîdo serokê wa ajara wa heywana hemû ye û ew daristanê başûrê Kurdistanê, çiyayê Kurdistanê û bakurê Kurdistanê hemû di bin destê wî nade ne. Ew a diparêzê û ajalê wê diparêzê serokê wan a ye. Ji Gilgameş re dibê meraq go vî kesî bibîne û jê re bû meraq go bikeve singa wî de û pê re bigemşa û carê jê jê bikijî. Wê çawa Enkido ênin, wê çawa Enkido bînin dibê şwa Enkido jî Em zanin ku navê en xwe bi hemû xwedawenda ve jî heya, yan în, yan înan, în, yan î hemû xwedawenda ve ya. û kî do jî ka dibê xwe enxudo enxudo ew jî weke dibêje Xuda herî gewre ya Xuda azîma wata gotina wextî em werna vekirina peyva dîrokê de wê yekê didî. Çi dikin di nav malê de serwerê serwerê xizmetkara Serhorê xizmenavîna mîmar kar heta navîn mîmar kar jî vêce na lêkolînvanê me aliyê kurdî be yanî nîvmal kar. Yanî di nav malê de ya serokê kara hemû ya serokê xizmet xizmetkar haya. Divê çi divê ez ê şîretekê bikim. Divê mana enkîdo ev xwe mirova Lê di nav ajala de mezin bû, navê heywana de mezin bû. Wek kat hestê wî yê mirovahî hene, yanî araziya wî heye, yanî xerîza wî heye. Em ê wê xerîzê, wê araziwê em ê wî girên, em ê wî kişên. Çawa? Keçikekê ji perestgehê tênin, ji perestgeha Aştar, kiriya xwedawenda, ji perestgehê yanî ji mabedê tênin, dibêjin wê keçikê tê hêza xwe

Hêza jinê dê xuya kirin. Vê jin çiqa bi hêze karê bandorê li mêr û zilêm jî bike. Û e, cilê tenîk li xwe kirin û e, pora xwe berda û bi dora xwe kat û bi yê nîçîrvan re çû. Yê nîçîrvan bir kihanî şanî kir, lê pa nîçîrvan neverî li ser kihaniyê min ê. Derago carê xefik vedan dibêjî ez ha enkî di gorê wê min ku jî baz di keçikê dihêlê tenê û keçik dimênê jî wilo ev jî ev jî vîna vîna ji nê dê xuya kirin wextê ku karê di wê rewşa metirsînak xeter de bimênê û karibê bê berber ji wî kesê hingî xwerta hovaneya bê beramber.

Jinîtî wî dikişênê, keçik jî bi rengekî xwe wilo xwe nazik tê, xwe tenghal dike, aliyê lebata xwe va, aliyê meyzanina xwe va, awirê xwe va, li enkî û enkî û destpêkê hov dibê. Hêrs dibê ku her yê de wê bikuje, lê wextê ku wa hestê wê dibînê, wê lebata wê dibînê, enkî do hin û hin o Ji wê mêraniya xwe dikevê. Dikevê hem ber pê diçê û wek bêje ji hêşê xwe hovane dikevê, ber pê diçê û û wê him bêz dikê. Wê him bêz dikê, dirabê keçikî jî dey nake, keçikî jî xwe di hêlên bêzayî nade heta demekê wî lotêne û heta bandorê lê dikê û dimeşê û enkî dû dê pey wê îda. Ew tirtirê zilama, ew ê ew ê ew ê hestê wî yê hişk û ew ê mêrxas û ew ê bitir dibê kesekî herî qels û zîf di bera wê keçika parezgehê de. Dibê di dê pey keçika parezgehê û keçik wî tênê. Tênê heta tênê orok û tênê orokê. Wextê tênê orokê Nûka Bece dîtina Enkidu û Gilgamêş Gilgamêş çêdibê ava dibê û navaroka çîrokê diqulibê alîkî tirkê. Ji ber ku dema me dirêj nebê, bila bi xelekayekê bê, em ê niha bêje pişt em ê bêjin ka Enkidu û Gilgamêş wê çawa pebira têkiliya vekin em ê di xeleka duyê de bêjin. Niha dema we bimênê xweş.